Gutt Moien. Mir gesinn eis haut fir e klengen äh, Point ze man iwwer äh, d'Corona-Situatioun hei am Land iwwer de Summer. Mengt ass e gudden Moment fir en Tëschebilan ze maachen an eng Kéier kuerz en Ausbléck. Sinn och dofir ganz frou den Dokter Schmit bei mer ze hunn, deen sécherlech eng Froe, Rei Froe ka beäntwerten, wou ech vläicht manner gutt gestallt sinn fir Iech d'Äntwerten ze ginn. Generell hutt Der et am Wochebilan gesinn, ass d'Situatioun einermoosse stabel hei am Land. Mir gesi generell iwwert d'Grenzen ewech, dass dat net iwwerall de Fall ass. Op ville Plazen Gëtt sech Suerge gemaach, d'Neiinfektioune ginn erop. Bei eis hale mer eis anegermoossen, hunn 404 Neiinfektioune gehat d'lescht Woch. Dat sinn der ronn 10 Prozent manner wéi déi Woch virdrun. Allerdéngs hate mer och manner Tester. Dat hält sech also e bësselchen am Gewiicht. Wat den Taux de positivité ugeet, si mer och nees ganz liicht iwwert der Ee-Prozent-Grenz gelant. Awer dat si ganz kleng Variatiounen. Generell géife mer d'Situatioun wierklech als stabel consideréieren, wéi se am Moment ass. Och an onse Spideeler, dat ass jo dat, wou eis Haaptsuerg ëmmer läit, Während der Pandemie si mer op de Soins normaux elo bei 16 Leit, dat sinn der dräi manner wéi déi Woch virdrun. Soins intensifs si mer bei sechs, da ware mer bei fënnef. Dat heescht, dat bleift och einermoosse stabel. Mir wëssen, dass Leit jo relativ laang mat dëser Krankheet hospitaliséiert sinn. Dat Positiivt, wat ee kann ervirhiewen dës Woch, ass, dass d'Admissiounen awer zréckgaange sinn. Mir haten déi viregt Woch nach 26 Admissiounen, dës Woch sinn et der just nach 12 gewiescht. Dat soll ons dann emol op alle Fall voraussichtlech optimistesch stëmmen. D'Altersmoyenne an de Spideeler, déi läit bei 53 Joer, op d'lescht Woch gekuckt war déi Woch virdru bei 51. Och do gesäit een, dass dat sech einermoossen apendelt iwwert déi lescht Wochen. Dat, wat een op alle Fall ka feststellen an wat sech wierklech confirméiert, dat ass, dass d'Impfung e kloren Impakt huet, an zwar net nëmmen op Neiinfektiounen, mee eben och op de Krankheetsverlaf. Dat ass eppes, wat mer säit enger Rei Woche gesinn a wat sech wierklech ëmmer méi kloer zeechent. Dat weist eis also, dass dat am Moment wierklech de Wee ass eraus aus der Kris, wat mer zu méi Vollstänneg geimpft si, wat mer besser wäerten hei derduerch kommen. Mir hunn, wa mer d'Neiinfektioune kucken, fir Iech dat ze illustréieren, iwwer déi lescht dräi Wochen, also déi Woch 29, do woren 79,8 Prozent vun de Leit net geimpft, déi sech nei infizéiert hunn. Dat heescht, déi grouss Majoritéit vun deenen, déi nach de Virus kréien, sinn net geimpft. Dann déi Woch dono ware mer bei 83,1 Prozent, wat Net-Geimpfter waren, déi sech nei infizéiert hunn. An d'lescht Woch, 76,6 Prozent. Dat selwecht gesäit een an de Spideeler. Vun deene Leit, déi hospitaliséiert sinn, sinn der ganz, ganz wéineg, ganz niddrege Prozentsätz wierklech, déi eng duebel Impfung haten. Dat sinn insgesamt elo zwee Leit an deem Fall. An do sinn och generell aner Krittären, déi dann der nach matspillen, soudass ee wierklech ka soen, dass mer mat der Impfung, mat der duebeler Impfung wierklech, Dat hunn, wat eis am beschte schützt fir engersäits selwer krank ze ginn an awer och fir et weider ze ginn an insgesamt d'Situatioun am Land lues a lues am Grëff ze hunn. Stand haut mat den Impfungen hu mer iwwer 400.000 Leit, déi eng éischt Dosis kritt hunn. Dat si vun eise Residente gekuckt 72,4 Prozent vun deenen, déi kënnen eng Impfung kréien. Dat heescht, dat sinn déi Leit iwwer Jugendlecher an Leit iwwer 12 Joer. Déi komplett Impfung, also de ganze Schéma vaccinal, dee mer jo gären hätten, idealerweis bei jiddwerengem, dat sinn 373.667 Leit, mécht e Prozentsaz vu 67,5 Prozent vun de Vun deenen iwwer 12, déi eebe kënne geimpft ginn, do leie mer relativ gutt. Wann Der déi international Vergläicher kuckt, och an Europa si mer liicht, op alle Fall mat der zweeter Impfung, guer net esou schlecht do gestallt, méi an der Moyenne. A mir hunn och nach zousätzlech, déi sinn hei elo net mat dran, bei eis eng iwwer 1.000, 1.267 Frontalieren, déi och, déi och hir Impfung kritt hunn. D'Couverture vaccinale insgesamt, déi läit, wa mer dat eng Kéier kucken, ab 40 Joer, do wou mer, wou de Risiko lues a lues och méi eropgeet fir krank ze ginn, bei 73 Prozent, wat déi éischt Dosis ugeet. A se variéiert insgesamt, wa mer all d'Alterskategorien kucken, tëschent 48,2 an 87,4 Prozent. Wéi wëlle mer elo weider kommen? Ma mir hoffen eben, déi Leit, déi bis elo nach net geimpft sinn, iwwert de Wee an d'Dokteschpraxis an d'Dokteschpraxis iwwerzeegt ze kréien, sech nach impfen ze loossen. Ech mengen, ee Phänomen, dee mer vill gesinn hunn, och ëmmer erëm bestätegt kréien, ass, dass d'Leit sech Suergen, mä vill Leit hunn awer nach Froen. Et si ganz vill Falschinformatiounen, déi zirkuléieren an de soziale Medien. An doduerch erwaarde mer eis, dass, wann d'Leit elo wierklech d'Méiglechkeet hu bei hiren Dokter ze goen, wou se d'Vertrauen hunn, dass se iwwert dee Wee dach nach iwwerzeegt ginn, sech impfen ze loossen. Ech si ganz frou matzedeelen, dass mer mat 189 Dokteren eng Konventioun ënnerschriwwen hunn, fir déi Impfungen och ze maachen. 13 vun hinne si scho beliwwert ginn d'lescht Woch, 12 hunn ugefaange mat impfen an déi éischt Resultater sinn och guer net schlecht. Mir hunn elo schonn 177 Impfungen, déi an de Praxe gemat gi sinn. Do ass grouss Nofro, krute mer gesot, a mer erwaarden eis eeben, datt dat iwwert déi nächst Woche wierklech nach erop geet. Do schéint wierklech nach e gudden Deel vu Leit ze sinn, déi eeben op deen dote Wee gewaart hunn, fir wierklech méi eng perséinlech Berodung kënne bei hirem Dokter ze kréien. Ab der Woch vum néngten August wäerte weider 74 Dokteren ufänke mat impfen an déi Woch dono, déi vum siechzéngten August, nach eng Kéier 100, soudass dat lues a lues eng Offer ass, déi eropgeet an déi eis dann hoffentlech hëllefe wäert nach weider ze kommen an eisem Bilan. Wat hu mer elo iwwert de Summer nach speziell lancéiert fir d'Impfung? Mir hunn, mir viséieren de jonke Public och ganz geziilt. Säit dëser Woch si mer aktiv mat eisen Impfbussen op verschiddenen Evenementer. Leschte Weekend hat der matkritt, war den e-Lake, wou eise Bus present war. Och do an eisen Aen e Succès, 110 Leit hunn de Wee dohinner fonnt fir sech impfen ze loossen op der Plaz. Och do kréie mer ëmmer erëm vun onse Leit gesot, dass. vill Interesse ass, Leit hu vill Froen, och déi informativ Aufgab déi de Bus huet schéint unzekommen. Et geet eis drëm natierlech e Maximum vu Leit iwwerzeegt ze kréien sech op der Plaz impfen ze loossen, mee och wa mer d'Leit informéieren ass dat fir eis e Succès. Wann een nach seng Zweiwelen huet, huet e vläicht duerch déi Informatioun dono awer d'Tendenz da bei säin Dokter ze goen oder sech anerwäerts e Rendez-vous ze huelen. Mir wäerten där Evenementer elo eng ganz Rei iwwer déi nächst Wochen hunn. Eng gutt Dose wäert dat sinn. Déi éischt sinn annoncéiert. Haut den Owend ass eng Impfparty am Atelier. Da si mer den Donneschde mam Impfbus um Glacis, wou Open-Air-Concerte sinn. Do wäerte mir zwee och present sinn. Den Dokter Schmit wäert selwer impfen. Och do muss jiddweree mat erun. An voilà, dann gitt Der au fur et à mesure informéiert. Wéi gesot, eng gutt Dosen Eventer wäerte kommen. Mir wäerten déi och matdeelen an hoffen, dass d'Leit dann de Wee dohinner fannen. Mir wäerten eng gutt Couverture iwwert d'Land hunn mat eise Bussen an och dann evaluéieren, ob et e Succès ass oder net. Den Ufank wor gutt. Muss mer kucken, wat gräift, wat zitt. Mir sinn do ganz flexibel a kënnen och onse Bus, eventuell nach aner wäerts, an den Asaz bréngen. Op alle Fall erhoffe mer eis do dann och nach wierklech méi no bei d'Leit ze kommen. Dat ass u sech déi zweet Aktioun vum Summer. Déi éischt ass ofgeschloss. Dat war eng Action Coup de poing, wéi mer et genannt hate, beim Gesondheets a Fleegepersonal, wou mer an de Spideeler present waren, och mam Impfbooster. Hat mer fënnef Interventiounen op der Plaz, wou och all Kéiers dann d'Leit sech konnten impfe loossen, respektiv sech informéieren, fir dat nach spéider ze man. Bilan hu mer do 253 Leit, déi sech an de Spideeler nach eng Kéier impfe gelooss hunn. An an den Alters a Fleegeheimer, Logements encadrés, do hate mer insgesamt 39 Interventiounen an och do konnte mer nach eng Kéier 364 Leit zousätzlech impfen. Et ass awer nach net ganz ofgeschloss, do hunn ech mer elo soe gelooss vun der Zuel, déi ech hei hunn. Mee trotz allem kënnt een mat där ganzer Aktioun, wann een dat zesummerechent, awer iwwer 600 Leit, déi mer nach eng Kéier konnten erreechen. Alles dat weist eis, dass een, wann een op d'Quad vun der Iwwerzeegung setzt, dach nach Leit mat u Bord kritt. Dat si Leit, déi Froen haten, déi Suergen haten, deels och berechtegt Suergen. A mir gesinn et als eis Haaptaufgab un, d'Leit do ofzehuelen, wou se sinn, mat hire Suergen, eben d'Opklärung weiderzemaachen. An dat wäerte mer op alle Fall elo iwwer de Summer bäibehalen. Wat eis Waardelëschten ugeet, fir d'Impfung kann ee jo ab Juli sech mellen, och fir deen Impfstoff, deen ee wëllt. Do hate mer insgesamt 17.912 Leit, déi sech ageschriww haten op déi Waardelëschten, dovunner 27,6 Prozent Frontalieren och. Mir hunn déi Lëschte jo och opgemat fir eis Leit, déi iwwert d'Grenzen eraus vun do aus ëmmer bei eis kommen. Déi sinn ab dësem Méinden alleguerten och invitéiert ginn. heescht, do ass näischt méi en suspens. Och dat leeft relativ gutt. Mir ginn dovunner aus, datt eeben och duerch déi vill Informatiounen ronderëm déi eenzel Impfstoffer och dat vläicht nach eppes war, wat d'Leit motivéiert huet, eeben de Schratt ze maachen, ab deem Moment, wou se konnte selwer och eraussichen, mat wéi engem Impfstoff se wéilten geimpft ginn. Eis Impfzentren, déi wäerten elo lues a lues zougoen. Doduerch, dass d'Dokteschpraxen opginn, kënne mer déi lues a lues erof fueren. Mondorf an Ettelbréck wäerte lo de véierzéngten August zougoen, de Findel den eenanzwanzegsten August, Esch dono den eelefte September. An dann d'Victor Hugo Hal, do gëtt et och eppes Neies, déi wäert e bësse méi laang opbleiwen, bis den 13 September. An ab dem 30 August wäert een do kënne spontan hikommen, fir geimpft ze ginn. Do wäert ëmmer Stock sinn. Och dat gëtt eng nei Flexibilitéit, fir dann eben en vue vun der Rentrée de Leit et esou flexibel an esou einfach wéi méiglech ze maachen, iergendwou bäizekommen. Da vläicht nach e puer Wuert zu eiser Preparatioun fir den Hierscht. Ech mengen, et ass kee Geheimnis, mir ginn alleguerte gewarnt, et ass nach net eriwwer, déi Pandemie. Mir mussen ons preparéieren, dat ass och dat, wat mir am Moment maachen. Mir wäerten och an den Hierscht era weider mat Tester schaffen. Mir hoffen natierlech, dass de Prozentsaz vun duebel geimpfte Leit hei zu Lëtzebuerg bescht méiglech wäert sinn fir den Hierscht, mee ëmmer wäerten nach Leit bleiwen, déi net geimpft sinn an dofir wäerten d'Tester hir Wichtegkeet behalen. Mir hunn eng Rei Achsen elo definéiert, déi wäerten ofgedeckt ginn. Dat eent ass Schnelltester bei deene Leit, déi net geimpft sinn, dat si forcément déi Jonk mat de Kanner vu 4 bis 12 Joer. Déi weider, op all Fall voraussichtlech bis Chrëschtdag, wäerten an der Schoul déi Schnelltester maachen, fir datt mer do en Iwwerbléck behalen. Dat wäert an de Schoulen, an de Maison Relaisen geschéien. 12 bis 18 Järeger viséiere mer elo mol bis Allerhelljen. Si kënne jo geimpft ginn, mee dat ass alles flexibel. Ech mengen, Dir sidd dat gewinnt iwwert dat lescht Joer. Wann en anere Besoin kënnt, kënne mer eis ëmmer adaptéieren. Mee dat hei ass dat, wat elo mol ugeduet ass, fir wierklech do präsent ze bleiwen. Dann en zweeten Axe vum Testen, Bleiwen déi Leit, déi mer als Hautement vulnérable consideréieren, do denke mer virun allem un d'Résidenten an den Alters a Fleegeheemer, och wa si scho wäitgehend geimpft sinn, ass dat eng Kategorie u Leit, déi mer ganz enk suivéieren, well mer mussen dovun ausgoen, dass eventuell hiren Impfschutz manner staark ass wéi bei deenen anere Leit, bedéngt eeben duerch den Alter oder Krankheet. Och do wäerte mer mat Schnelltester nach. präsent bleiwen, dann stelle mer eis natierlech op fir weiderhin an Urgencen ëmmer erëm kënne schnell ze agéieren. Dat ass bis elo eis Strategie gewiescht a wäert och eis Strategie bleiwen. Mir wäerten PCR-Tester do maachen, wou en Infektiounsgeschee wäert opfachen. Dat hu mer kannt vun eiser Cluster-Approche, déi mer bis elo duerch d'ganz Kris haten. Wann iergendwou eppes problematesch ass, huele mer Kontakt an a mir ginn dohinner an testen esou schnell wéi méiglech d'Leit duerch. An natierlech hu mer och eng Reserve, esou eng sougenannte Reserve d'urgence, falls elo wierklech eppes géif aus dem Ruder goen, dass mer ganz schnell kënnen vill méi flächendeckend nees an den Asaz goen. Och d'Serologie wäerte mer weider kucke bei de Leit. Et ass extrem wichteg, dass mer déi Donnéeën hunn. Den Dokter Schmit wäert herno do nach méi drop agoen, wat do de leschte Stand och ass vun den Erkenntnisser. Mee d'Serologie kucke mer jo schonn iwwer Echantillonen, wou mer e Bild kréien, wéi et mat den Antikierper bei de Leit an der Bevëlkerung generell ass, an och do parallel zu deem generelle Bild, wat mer gären hätten am Land, e ganz spezielle Fokus erëm eng Kéier op d'Alters a Fleegeheemer, well dat eng Donnée ass, déi mer do wëlle méi enk a méi reegelméisseg suivéieren, fir gegebenfalls och mat Zäiten, Zousazmesure kënnen ze huelen. De Large Scale Testing, wéi mer en haut kennen, ass am Prinzip op de 15 September eriwwer. Mir wäerte mat dem, verstäerkt mat dem LNS vun Diddeleng zesummen schaffen, wat jo en Etablissement public ass. Do wäerte mer also nach eng ganz gutt Capacitéit hunn, fir ze testen. Mee am ganz grouse Stil, wéi mer dat elo iwwert de Large Scale Testing gemat hunn, Wäerte mer voraussichtlech net weiderfueren, sauf imprévu, falls dat erëm eng Kéier gefuerdert wär duerch eng Situatioun, déi géif ausuferen, wat mer eis jo alleguer net wënschen, da musse mer dat nees maachen. Mee op an der Planung ass dat am Moment net virgesinn. Dat heescht, mir géifen eriwwerswitchen op eng Teststrategie, déi op Serologie fokusséiert, op Schnelltester an eeben Urgence-Interventiounen do, wou se gefuerdert sinn, zesumme mam LNS, wou mer dat kënnen ganz flexibel och maachen. Da vläicht och nach vu menger Säit e puer Wuert zu eisem Projet Long Covid. Dir wësst, mir haten deen der Press virgestallt viru Kuerzem. Deen ass ugelaf. Dat ass e ganz flott Zesummespill vu villen Acteuren hei am Land. Et geet eis drëm, d'Leit esou gutt ewéi méiglech ze reperéieren, déi ënnert deene Long-Covid-Syndromer leiden. Dat geet iwwer de Wee vum. Dokter, d'Ulafstell fir d'Leit ass hiren Hausdokter oder de Spezialist, bei deem se sinn. Déi sinn informéiert vun der Prozedur Long-Covid. Vun do aus ginn d'Leit dann kanaliséiert Richtung Centre hospitalier. Mir hunn, Stand haut, schonn 89 Demanden erakritt iwwert de Wee vun den Dokteren an 21 Patiente sinn och schonn an de Parcours integréiert, deen ugelaf ass. Dat huet also. Succès, muss een soen. Mir hunn vrun deenen 21 hu mer der mëttlerweil 12, déi zu Mondorf a Behandlung sinn am Domaine thermal, 6 am Rehazenter an och 10 Leit, déi eng spezifesch eng Prise en charge psychologique kréien. Och dat ass jo eng Composante vum Long Covid, déi net ze ënnerschätzen ass. Ech géif hei gären den Opruff maachen, Wann Leit ënner Long-Covid-Symptomer leiden oder mengen se hätten där, de Wee ass wierklech bei den Dokter. Et ass wichteg, dass een a Behandlung kënnt. Nëmmen esou kréie mer eng Vue vum ganzen Ausmooss och hei am Land. Also ech géif wierklech jiddwereen encouragéieren, am Zweifelsfall do Récksproch mat sengem Dokter ze huelen an dann eeben och vun där heiten Offer Gebrauch maachen. Dir wësst, mir suivéieren dat och wëssenschaftlech mat eiser Fuerschung. Et geet ons drëm, bon, éischtens esou vill wéi méiglech Erkenntnisser ronderëm de Long Covid ze kréien, fir dann zäitgläich och nees d'Leit ze sensibiliséieren drop. Oft sinn dat Saachen, déi een net onbedéngt an déi Këscht setzt, wou een denkt, si vläicht e bësse midd oder et ass eppes Generelles a mécht een net onbedéngt de Lien mam Long Covid. Och wichteg ze verstoen, dass Leit, déi net wierklech krank duerch de Covid waren, nawell kënnen Long-Covid entwéckelen, wat en anert Krankheetsbild ass. Och dat soll eis ze denke ginn, wann een iwwert d'Impfung nach ëmmer nodenkt, ob ee soll oder net. Och Long-Covid ass net ze ënnerschätzen. Mir hunn virun Aen d'Biller aus de Klinicke vun de longegeschiedegte Patienten, mee et gëtt och ganz vill aner Nieweneffeten, déi net ze ënnerschätze si, wou mer de Laangzäiteffet och nach net kennen. Also et gëtt ganz vill Grënn, och wann een et reng vu senger eegener Perspektiv kuckt, fir sech impfen ze loossen. Do huet een awer vill manner Risiko. akut krank ze ginn oder eben och laangzäit krank ze ginn, wëssend datt och jonk Leit do kënne betraff sinn. Dat ass eppes wat mer observéieren. Mir hunn d'Moyenne vun de, d'Moyenne d'âge vun deene Leit, déi am Moment an der Behandlung sinn, läit bei 47 Joer a mir hunn erstaunlecherweis dräi Véierels Fraen, déi sech gemellt hunn. Si si vläicht e bësse méi disziplinéiert fir direkt bei den Dokter ze goen. Ech huelen net un, datt dat mam Krankheetsbild ze dinn huet, mä dofir, wéi gesot, just nach eng Kéier den Opruff, am Zweifelsfall wierklech bei den Dokter goen, profitéiert vun där Offer, et ass och wichteg, dass mer déi dote Suitten op de Radar kréien an a suivéieren. Voilà, dat war et vu menger Säit. Ech géif dem Dokter Schmit vläicht d'Wuert gi fir nach e puer Wuert Serologie an aner Saachen ze soen. Jo, also villmools Merci. Ech wollt kuerz op zwee Sujeten agoen, déi awer ganz vill diskutéiert ginn, wou ech och keng definitiv Weisheeten hei ka verkündegen, mee wou ech awer eng Rei Explikatioune vläicht gi kann, och well mer an engem Stéck do iwwer déi zwee Sujete Froe kréien. Dat eent ass d'Serologie an dat anert ass déi drëtt Impfung eventuell, déi elo am Hierscht soll kommen. Just fir kuerz mat der Serologie unzefänken, Wat ass e serologeschen Test? E serologeschen Test ass en Test, wou een Antikierper géint e Virus sicht. Wat heescht dat, wann Antikierper do sinn? Dat heescht, de Kierper huet reagéiert op dee Virus an dat heescht, de Kierper war eng Kéier a Kontakt mat deem Virus. Et seet eigentlech net vill méi aus. Et seet net formell aus, dass en Impfschutz oder e Schutz, en Immunschutz am Allgemenge virläit. Oft ass et eng Korrelatioun do, oft ass et e gudden Indicateur, dass effektiv de Kierper sech wiere kann géint dee Virus, mee et ass awer net en absoluten, eng absolut Garantie. Dat ass eng, eng vun deene Froen, déi ech oft gestallt kréien, Ech hunn Antikierper, ech hunn héijen Taux Antikierper, sinn ech elo geschützt? Kënnt Dir mir garantéieren, dass ech elo de Covid net méi kréien? Nee, dat kënne mer sécher net garantéieren. An déi zweet Fro, déi jo oft dann dermat kënnt, ass, Wat ass deen Taux vun Antikierper, dee significatif ass? Ech hunn 10 Unitéiten, ech hunn 50 Unitéiten, ech hu 500 Unitéiten oder ech hu 5.000 Unitéiten. Wat ass d'Differenz? Sinn ech mat 5.000 Unitéite besser geschützt wéi mat 500? Wahrscheinlech ass do e bessere Schutz do, mee absolut kann een dat net soen. An et kann een och net soen, wann Der 5.000 Unitéiten hutt, hutt Der zéng Mol méi Schutz, wéi wann Der nëmme 500 Unitéiten hutt. Also esou einfach ass dat net. Nach eng Kéier, D'Antikierper ass just en Zeechen, dass Der am Kontakt mam Virus waren. D'Immunreponse, also déi ganz Protektioun ass vill méi komplex wéi nëmmen Antikierper. Antikierper ass een Deel. D'Qualitéit vun den Antikierper ass en zweeten Deel. En Antikierper, dee géint eng Variant fonctionnéiert, muss net onbedéngt géint eng aner Variant fonctionnéieren. An dann hutt Der de ganzen Deel vun der, wat een cellulaire Immunitéit nennt, also d'wäiss Bluttkierpercher eigentlech, déi do och matspillen, déi extrem wichteg sinn an déi een net mat Antikierpertester einfach esou kann testen. Do ginn et komplex Tester, mee dat sinn Fuerschungstester, dat si sécher keng Routine-Tester, déi einfach ze maache sinn. Déi aner Fro, déi oft mat den Antikierper kënnt, ass, Ech si lo geimpft ginn, muss ech elo en Test maachen, muss ech e serologeschen Test maachen? D'Äntwert ass um individuelle Plang ganz kloer Nee. Dir maacht jo och keng Antikierper-Tester bei deenen aneren Impfungen, déi Der kritt, ausser verschidden Exceptiounen, wéi Hepatit vläicht, wann Der Gesondheetsberuffler seet an e besonneschen Risiko hutt, mee en général no enger Impfung mécht ee keen Antikierpertest. Tetanos, Grippenimpfung, Pneumokock, et gëtt néierens en Antikierpertest gemaach. Och hei braucht der u sech keen Antikierpertest ze maachen. Am Prinzip sinn déi Impfungen jo getest ginn a groussen Etüden. Mir wëssen, dass déi wierksam sinn, mir wëssen, dass déi en Impfschutz ginn. Ma firwat mécht d'Santé dann elo Tester? Dat ass e bëssen paradox, wat ech Iech elo soen. Op enger Säit soen ech Iech, den Individu brauch net getest ginn, mä op där aner Säit, mir als Santé maachen der. Et ass fir eis extrem wichteg, als um Niveau Santé publique, um Niveau vun der ganzer Gesellschaft ze wëssen, wat d'Situatioun ass. An dofir maache mer se, dass méi en epidemiologeschen, Tool dee mer benotzen, et ass fir eng Iwwersiicht ze kréien an et ass och ganz kloer dat wat den ECDC gesot huet virun e puer Wochen, ech mengen et war den zéngte Mee, an enger technescher Nott déi se erausginn hunn, benotzt dat Instrument fir eben eng gutt Vue iwwer Är Populatioun en général ze kréien. Mee benotzt dat Instrument net elo fir individuell medezinesch Décisiounen ze huelen. Dat ass e Message deen ëmmer erëm muss ginn an ech kréien all Dag Mailen an Urie vu Leit déi Froen do stellen. Eng aner Fro déi ganz oft am Kontext mat der Serologie kënnt, dat ass, Ech hat eng Covid-Infektioun, ech krut ee Certificat de rétablissement. Ech si ganz frou, dass ech dee Certificat hunn, deen erlaabt mer iwwerall hinzegoen. Elo kommen déi 180 Deeg, déi oflafen. Ech hunn eng Serologie gemaach, no 180 Deeg hunn ech awer en héijen Taux. Kënnt Dir mannechgelift mäi Certificat de de rétablissement verlängeren? Dat ass eng Fro, déi ech ganz oft kréien. Dat ass einfach rechtlech net méiglech. Mir sinn do an engem europäesche Reglement, dat sech hei och, wéi an all europäesche Land, applizéiert d'office an d'europäesch Reglement erlaabt nëmmen 180 Deeg maximum e Certificat de rétablissement ze maachen. Et si verschidde Länner, déi souguer méi kuerz Délaië geholl hunn. Mir als Lëtzebuerg waren do ganz generéis, soe mer emol, si mir net op de Maximum gaangen. Mee et ass einfach net méiglech, dee Certificat ze verlängeren, och wann Der nach Antikierper huet. An dann déi drëtt Fro, déi ech ganz, ganz oft gestallt kréien, dat ass, Ech hat eng Covid-Infektioun, well ech hunn eng positiv Serologie. Ech hat zwar ni e positive PCR-Test, ech ka mech och net erënneren, datt ech Symptomer hat. Ech wëll mech elo impfe loossen. Geet eng Impfung duer? A kënnt Der mer e Certificat de vaccination maachen, dee voll valabel ass mat enger Impfung? Och do si mer u rechtlech Contraintë gebonnen. Dat ass ganz kloer am Gesetz gesot. Wann een deen de Schéma de vaccination partiel wëllt hu mat nëmmen enger Impfung, deen awer als komplett gëllt no enger Covid-Infektioun, da muss en kënnen noweisen, dass en eng positiv PCR hat. Do kann een elo bedauern, dass dat esou ass, mee dat ass einfach rechtlech esou festgeluecht. An nach eng Kéier, D'Direktioun vun der Santé kann net iwwert d'Gesetz ewechgoen an och esouguer e Minister kann net iwwer e Gesetz ewechgoen an Exceptiounen maachen, och wann d'Leit eis dat ganz oft froen. Dat ass e bëssen déi Haaptfroen, déi am Kontext mat der Serologie ëmmer kommen. Déi aner grouss Fro, déi mer quasi all Dag gestallt kréien, dat sinn déi drëtt Injektiounen, wou Der och wësst, dass eis Nopeschlänner eng ganz Rei Décisiounen huelen. déi och deelweis divergent si vun engem Land zum aneren, wat dann erëm derzou bäidréit, dass d'Leit sech awer ganz, ganz vill Froe stellen. Also mir hunn eng Décisioun scho geholl virun e puer Wochen, fir Drëttinjektiounen, dat sinn déi Leit, déi hautement vulnérabel sinn, déi verschidde ganz schwéier Krankheeten hunn, wou de Conseil supérieur des maladies infectieuses gesot hat,

Do kann den Hausdokter ganz einfach iwwer den normale System, iwwer de Guichet Point Elu, déi Leit fir eng drëtt Impfung aschreiwen. An do hu mer och schonn eng Rei Leit geimpft. Dat ass dat selwecht, wat Frankräich mécht, dat ass dat selwecht, wat d'Belsch mécht notamment. Elo déi Diskussioun drëtt Injektioun fir d'Population générale, ech mengen do sinn déi meescht Experte vill méi retizent am Moment. Besonnesch well mer wëssen, dass awer déi Impfung ganz gutt fonctionnéiert, besonnesch bei de jonke Leit. An mir hunn och entretemps scho eng Rei Méint Recul. Mir gesinn och, dass den Taux, éischtens den Taux d'anticorps héich bleift bei deene Leit, mee zweetens och, dass et wéineg zu Infektioune kënnt bei deene Leit, déi komplett geimpft sinn. Et ass e bëssen eng aner Situatioun bei deene Leit, déi entweder an Institutioune liewen, also ech denken hei un d'Cipaen, un d'Maisons de soins, ech denken och en général un d'Leit mat engem gewëssenen Alter, wou een och, Ka lo laang diskutéieren, wat de Cut-off-Alter ass, wou d'Immunsystem net méi esou gutt fonctionnéiert. Mee mir wëssen am Allgemengen, bei den Impfungen ass eng manner gutt Réponse do bei den eelere Leit. A mir gesi jo och, dass verschidden Nopeschlänner lo Iwwerleeungen hunn, fir déi eeler Leit, oder déi ganz al Leit op jidde Fall eng drëtt Kéier ze impfen. Ech mengen, et ass scho gesot ginn, de Conseil supérieur des maladies infectieuses beschäftegt sech am Moment mat deem Thema a wäert och an deenen nächsten Deeg mat enger Recommandatioun erauskommen. An da musse mir eis an d'Regierung muss sech dann positionéieren. Mee dat ass wahrscheinlech de Wee wou et higeet, datt eng allgemeng drëtt Injektioun fir jiddweree géif kommen, mengen ech elo net. A wéinst net à court terme. Voilà, dat ass dat, wat ech elo wollt dobäi, derzou bäidroen. Merci.
Froen?
Joeri Thill vun rtl Tëlee, Ech hätt dann zwou Froen. Eng betrëfft déi Impflëschten. Ass Iech do eventuell bekannt, ob do Problemer ginn? Mir hunn nämlech zum Beispill bei eisem Reportage um e-Lake zwou Persoune getraff, déi sech ageschriwwen haten an ni e Retour kruten an dowéinst vun deem Impfbus profitéiert hunn.
Jo, ech hat dat héieren an Ärem Reportage an nogefrot. Mir hunn net d'Kenntnis, dass dat am grousse Mooss soll de Fall sinn. Dat musse wierklech Eenzelfäll sinn. Et ass hich e komeschen Zoufall, dass Der ausgerechent op esou Leit gefall sidd. Mir hunn op alle Fall vun onse Leit dat net confirméiert kritt, dass do Saachen en suspens wieren. Et ass d'Technik natierlech hannendrun, ze vill Demanden. Et kann ëmmer virkommen. Mir sinn der Saach nogaangen no Ärem Reportage a bis elo hu mer näischt, et ass jo haut och elo näischt Neits, et ass näischt opgetaucht, wou mer elo gesinn hätten, wat dat giff erklären. An ech kréien all Dag zeg Maile vu Leit, déi mer all méiglech Froe stellen, mee déi do Fro hunn ech ni gestallt krut bis elo. Eng zweet Fro, Retour Vacances. Also aus de Vakanze méi ginn, do datt do sech proportional méi Leit infizéiert hunn. Ech mengen iwwert de Contact Tracing, mierkt een do iergendeppes? Wéi geet een domadder ëm? Jo, also mir hunn e ganz kloren Effet Vakanz, wéi mer d'lescht Joer och en Effet Vakanz hunn. Et ass net erstaunlech. Ech mengen, déi Leit, déi net hei sinn, déi sinn an anerzwousch. A par la force des choses kënnen sech net hei infizéieren, mee si wäerten sech an anerzwousch infizéieren. Also, et ass elo net esou, datt elo d'Zuele géife ganz dramatesch do eropgoen. Dir gesitt jo déi allgemeng Zuelen, déi d'Madame Minister och gesot huet. Mir sinn an enger Situatioun, déi stabel ass. Mee et ass kloer, déi Leit, déi am Ausland sinn, infizéiere sech dann och éischter am Ausland. Et kënnt een natierlech och spekuléieren, wa se hei zu Lëtzebuerg wären, géife se sech wahrscheinlech och dann éischter zu Lëtzebuerg infizéieren. Mir hunn elo awer keng, mir haten eng Zäit, virun e puer Wochen hate mer wierklech Retoure vu ville Leit, Dir kennt déi Geschichte wou Schoulklassen an d'Ausland waren, wou dann eng Rei Leit elo infizéiert waren, richteg Clusteren. Dee Phänomen gesi mer eigentlech elo net méi esou.
Ech hat eigentlech den Taux gemengt, ass den Taux do iergendwéi méi héich? Ech hat eigentlech den Taux gemengt. Mierkt een do iergendeen Ënnerscheed, datt déi Leit vläicht méi susceptibel si fir sech am Ausland unzestiechen wéi hei zu Lëtzebuerg? Nee, et hänkt ëmmer vum, also nach eng Kéier, et stécht ee sech do of, wou een ass, an et hänkt net vum Ausland oder vu Lëtzebuerg of, et hänkt dovun of, wéi ee sech behëlt. A wann ee sech hei zu Lëtzebuerg net korrekt behëlt a Risiko hëlt, da stellt ee sech hei zu Lëtzebuerg un, An am Ausland ass et d'selwecht an ech stellen awer fest, dass déi meescht Leit Regele respektéieren an disziplinéiert sinn.
Jacques Ganser vum Radio 100 Komma 7. Ech hätt och zwou Froen. Fir d'éischt, eisen Informatiounen no krute mer jo och confirméiert vum Dokter Nati, dass den CHL künfteg virschreift, dass nei agestalltent Personal am Gesondheetsberäich bei hinne muss geimpft sinn. Wéi stitt Dir zu deeër Initiativ an wéi gesitt Der do d'Situatioun an anere Spideeler?
Also et ass eng Méiglechkeet, déi sécherlech ginn ass iwwert de kontraktuellen, de vertragleche Wee. Et ass och novollzéibar, dass een dat an engem Kontext, wéi Spideeler, mécht. Stand haut lo nach net eng Positioun bei eis dozou geholl. Wäerten dat awer och dës Woch eis doriwwer beroden. Ech mengen, dat ass eppes, wou een eventuell kéint recommandéiere vu Santéssäit. Mir recommandéiere generell d'Impfung an deem Secteur ganz staark. Mee hei ass eng Saach, déi vertraglech gereegelt ass. Däerf een dat net verwiessele mat enger Impfpflicht. Ech géif dat gären ënnersträichen, dass et hei net opgrond vun engem Gesetz, mee dass am. am Kontext vun engem Aarbechtsvertrag, wou een natierlech esou Exigencë ka setzen, mee et gëtt elo vun eis, elo ass keng spezifesch, keng spezifesch Recommandatioun vun eis elo erausgaangen, et ze maachen. Déi géif iwwert dat erausgoen, wat mer generell recommandéieren. Mee et ass eng Saach, déi Dir ënnerstëtzt?
Ech giff schonn soen, dass mer dat ënnerstëtzen. Ech mengen, mir wäerten dës Woch Geleeënheet hunn, eis doriwwer nach auszetauschen. Ech mengen, dass deen dee richtegen Wee fir wierklech an deene Kontexter, wou vulnerabel Leit sinn, dat dote weider ze fuerderen. Et ass och eng ganz aner Diskussioun, ob een dat vun engem, deen en neie Kontrakt ënnerschreift, verlaangt. Ech mengen, de Mënsch ass fräi. Kontrakt ze ënnerschreiwen oder net, wéi wann een d'Diskussioun féiert par rapport zu deene Leit, déi net ënnert där Kondition ënnerschriwwen hunn. Mä mir wäerten ons sécherlech domadder nach méi am Detail dës Woch befaassen. Et goufe verschidden Zuele genannt, wat d'Hierdenimmunitéit betrëfft, gouf tëscht 70 a 75 Prozent am Ufank gesot, dono goufe 85 Prozent gesot. Wéi een Taux strieft Dir un? Bis wéini? A wat ass realistesch ze erwaarden do? Also den et häert d'Immunitéit déi ee brauch, déi hänkt vun deem berühmten Airfaktor of, also net den Airfaktor dee mer moossen all Dag, mee den Airfaktor intrinsèque vum Virus, deen eigentlech d'Aggressivitéit vum Virus oder d'Transmissibilitéit vum Virus widderspigelt. An ech mengen et ass kee Geheimnis, dass d'Delta-Variant méi transmissibel ass wéi wéi déi Varianten, déi mer virdrun haten. Mir si elo bei grosso modo 80 Prozent Delta awer hei zu Lëtzebuerg. Dat ass e Phänomen, deen iwwerall an der Welt elo ass. An dat heescht automatesch, an dat ass reng mathematesch, geet den Niveau, deen ee muss kréie vun der Herdenimmunitéit erop. Wou dee elo genau läit, do kann ee elo vill spekuléieren, mee e läit sécher iwwer 80 Prozent, ech géif soen tëschent 80 an 90 Prozent, fir en Ordre de grandeur ze ginn. An dat ass dat, wat mer musse viséieren. A bis wéini ass dat realistesch hei am Land ze erreechen? Dat hänkt e vun de Leit of. Ech mengen, et ass genuch Vaccin do. Ech mengen, mir sinn net méi an der Situatioun, wou mer eng Penurie hate wéi am Ufank. Et hänkt elo wierklech vun de Leit of, fir sech impfen ze loossen. An et hänkt vun eis of, an et ass eise Rôle, fir d'Leit ze motivéieren.

Ça tient pas aussi au fait que le Luxembourg est en vacances qu'un jour plus tard après la Belgique, par exemple, que l'augmentation de l'infection risque peut-être d'arriver dans les prochains jours, puisqu'en Belgique on le remarque surtout maintenant.
Ech mengen dat net. Dat ass eng Fro, déi mer eis d'lescht Joer scho gestallt hunn. Ech mengen, dass et generell einermoossen am Grëff hei ass am Land. Mir hu ganz fréi hei ugefaangen, och op de Régime Covidcheck iwwerzegoen. Am Allgemengen hu mer an der Kris gesinn, dass d'Leit hei am Land matmaachen, wa mer Regeln en place setzen. Ech ginn dovun aus, dass dat d'Erklärung ass. Natierlech bleift de Phänomen Vakanz net aus, mee esou granular, dass dat op eng, zwou Wochen esou soll verschibt sinn, halen ech net fir realistesch. Ech menge mir wäerte sécherlech, wa jiddwereen herno lues a lues am Hierscht zréckkënnt, ganz opmierksam musse kucken, wat geschitt, mee dass elo do Ënnerschidder tëschent engem Land an deem anere sinn, déi sech ëm eng, zwou Wochen esou verschiben, halen ech net fir realistesch, well dat wär e bësselchen ze vill granular, mengen ech, gegraff. J'avais une autre question par rapport au LST à Ovalde. Donc c'est un système de crachat désormais. Donc on sait qu'il faut ne pas boire, ne pas fumer une demi heure avant. Qu'est-ce qui se passe si on le fait? Le test est consid, on est considéré comme négatif ou le test est considéré comme non valide? Parce que sinon, s'il est considéré comme négatif, certaines personnes vont peut-être boire exprès pour être négatif et avoir un test négatif pour leurs vacances ou pour autre chose. Bah, si, si on veut tricher, on peut toujours. Muss op Lëtzebuergesch änneren. Jo, entschëllegt. Wann een, wann ee wëllt fuddelen, kann en ëmmer fuddelen. Dat ass kloer, dat ass ëmmer méiglech. Also d'Recommandatioun ass wierklech, dass en d'Leit net fëmmen, net iessen. Et huet eng Influence op d'Performance vum Test, dat heescht, et kann een e klengen Afloss dorop hunn. Ob dat elo den Test total negativiéiert, géif ech och a Fro stellen. Ech mengen, een, deen héich positiv ass, wäert och positiv bleiwen. An dann hänkt et dovun of, wéi gesot, wann ee gäre fuddelt, da seet een et jo och net. Ech mengen. Ginn et nach Froen? Pol? Ech hätt just eng weider Fro zu engem spezifeschen Impfstoff, an zwar Johnson Johnson. Do ass jo momentan just d'Recommandatioun fir eng Dosis ze ginn. Dir hat elo laang iwwert d'Méiglechkeet vun der drëtter Dosis geschwat. Gëtt et dann och vläicht d'Méiglechkeet fir déi Leit, déi Johnson Johnson krute fir eng zweet Dosis ze kréien, vue dass do den Impfschutz jo awer Anscheinend bësse méi déif vläit. Jo, dat ass nach net ganz kloer. Do ginn och eng Rei Evaluatioune gemaach. Dir wësst, et ass virdru gesot ginn, et sinn awer Leit, déi sech infizéieren no enger kompletter Vaccinatioun. A mir kucken natierlech déi Fäll ganz, ganz genau, net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, mee och am Ausland. A wann sech elo géif erausstellen zum Beispill, datt iwwerproportional Leit mat mat Johnson and Johnson do betraff wär. Dat wär jo ganz kloer en Zeechen, datt déi déi Impfung géif manner gutt fonctionnéieren. An deem Moment muss ee muss ee reagéieren. Ech mengen déi Donnéeën hu mer am Moment an deem Sënn net. Dat heescht, dat ass eng Fro, op déi ech Iech net kann definitiv äntwerten. Et ass méiglech, datt dat kënnt, mee am Moment ass et nach net esou. Dann hätt ech just nach eng ganz pragmatesch Fro, vue dass déi Impfbusser jo elo deelweis och op deenen, op Festivals oder op Concerte sinn, riskéiert do net den, trotzdem den Alkoholkonsum vläicht en Afloss ze hunn op den Effekt vun der Wierkung? Nee, dat ass eppes, wou mer wierklech gutt dorop oppassen, och an der Informatioun, déi d'Leit kréien. Dat ass natierlech eng Suerg an et ass och wichteg, dass d'Leit am Bus, wa se dohinner kommen, wierklech dorobber opmierksam gemat ginn. Dat ass, dat gehéiert zur Berodung. Ech géif soen, op deene Plazen nach méi vläicht wéi anerwäerts. Spillt do wéi anerwäerts och. Ech mengen, d'Leit sollen dat wëssen a verstoen. Se ginn drop opmierksam gemaat an ech ginn dervun aus, dass d'Leit dach awer verstänneg genuch sinn, fir an hirem eegenen Intérêt dann dat ze maachen, wat mer se recommandéiert kréien. Et ass, meng ech, keen drop aus, Niewewierkungen ze kréien an ech denken, dass dat eng Suerg ass, déi d'Leit all hunn an dass eis Leit dat professionell genuch un de Mann an un d'Fra bréngen, wa se d'Leit beroden op der Plaz. Also eng kleng Quantitéit Alkohol ass kee Problem, dat muss een och soen. Et ass net, well een ee Glas Wäi gedronk huet, datt een sech net méi kann impfe loossen. Mee natierlech wëlle mer keng Leit, déi total zou sinn, wa se an d'Impfung kommen.
Merci.
Ech hätt zwou Froen, déi näischt ze dinn hunn mam Covid. Déi éischt, wann Der erlaabt, déi éischt ass, Ech hunn héieren, dass den, de Laurent Jomé den neien Coordinateur général wäert ginn an Ärem Ministère. Kënnt Dir mir dat confirméieren?
Oh, dann héiert Dir awer komesch Saachen. An de Mauren, ech hunn eng Equipe en place an Stand haut ass kee Coordinateur général genannt. Ech schaffe gären an der Equipe an dat ass u sech déi nei Approche fir an engem Team ze fonctionnéieren. Mee Dir hutt do Bësselche verzerrt den Insider-Informatiounen, géif ech soen, well et ass alles nach net op de Pabeier geschriwwen. Dat heescht awer net, datt et keen Coordinateur général wäert ginn. D'Wäertchen, déi genannt ginn, do sidd just nach net, do hutt Der nach net decidéiert. Nee, dat ass keng Verpflichtung.
Et gëtt Leit, déi hunn Fonctiounen, an et kann ee ganz gutt an engem Direktiounsteam och schaffen, op Ahéicht. Ok.
Déi zweet Fro ass, ob et, obschonn e Projet de loi duerch de Regierungsrot gaang ass, deen Dokteschgesellschaften soll aféieren.
Neen, dat ass awer imminent. Dat, do si mer an der leschter Ligne droite. Dat hätt tout just net méi virum Summer geklappt, mä deen ass awer virgesinn elo, ee vun den éischte Regierungsrouten, déi ustinn. Mer hat en zimlech gefëllten Agenda, déi lescht Regierungsréit, mä de Projet ass awer elo net prinzipiell a Verzuch. Dat huet sech just einfach Net méi geklappt fir fir dee leschten virun der Vakanz. Ok, merci.
Merci. Erlaabt mer eng Fro. Leit, déi elo zweemol mam AstraZeneca geimpft goufen, wéi nach keng Kräizimpfung méiglech war, also dee Choix nach net bestoun huet, kënnen déi nach eng drëtt Impfung kréien? Zum Beispill och well se wëllen an d'USA reesen, well dat am Moment net méiglech ass, well d'USA den AstraZeneca net unerkennen. Also ech ka just vum medezinesche Point de vue elo schwätzen. Et gëtt elo keng, kee Grond do d'urgence zousätzlech Impfungen ze maachen. AstraZeneca zweemol geimpft ass eng komplett Impfung. Ech sinn och selwer mat AstraZeneca geimpft, zweemol, an ech hunn elo kee Besoin onbedéngt elo nach kuerzfristeg en aneren Impfstoff ze kréien. Ech fille mech schonn protegéiert. Dann bleiwen ëmmer déi speziell Situatiounen, wou Leit musse reesen a Länner, déi Impfstoffer net unerkennen. Dat muss een individuell kucken. Mee en général, dass elo systematesch misst do weider Impfungen gemaach ginn, nee.
Merci.

wéi wann een eng aner Impfung kritt. Mir sinn awer dat amgaangen nach eng Kéier ze kucken. Dat ass eng Diskussioun, déi nach amgaangen ass. Mee Stand haut ass et ganz normal, wéi wann Der, wéi wann Der eng aner Impfung beim Dokter kritt. Dat ass jo mat enger Consultatioun verbonne, mat enger Berodung och, emol parallel och déi Offer jo fir an den Impfzentrum ze goen. Mee de stellt d'Fro, dat ass eng Fro, déi um Dësch läit a wou mer eis nach wäerten domadder befaassen. Et sinn am Moment bezilt een se beim Dokter, jo. Am Moment bezilt een een Deel vun der Consultatioun. De Vaccin u sech ass gratis.
Dat ass, muss een och prezisieren, ja.